osiro ma osiro koso ma Ma osiro. wakorega jachien olwakore jachien bana nyathina molwakore ma jaber ndang' ibukri no olwakore jachien ne nyaka Jelasi, jelasi. Mimi nimetoka chumbini. wakorega go

Nyathina ni rigo noseyudo In- ng'ato in ma fact- rigo dago. Iyi jombe wacho ni mako sira. Nyaka orwakre mana ka nyithindo moko manene TV ka. Onge. Eh. Inena live. Iwinjo iwinjo. Kare joka gin ga dhano. Siro. Kiswahili to chanda matin nya nyathini wa- nya nya nya. Na wanya nya Joshua. Eh? Nya Joshua modak e- e puothi kucho. Ema ti chalo kama.

Nya Joshua mano somo nyaka Sunday school. Ne lamu lambu ma roho puno kik lal. Eh, eh. Roho puno kik amini no lal. Manya manya roho ma. Gimu madho mu madho nya sore, mu madho gi gine kae ni. Iwacho gi wech mano ne dhogi nyalo miyo wuora chwado dhogi gi bonde sani. Me thunder fire yo mau. Ten time. Gima nyalo wacho kod wuomu. In ing'e ni tiketho japolo. Ah, japolo ma, ah, in miketho wa. Ha? In miketho wa. Okawuondi. Ing'e ni timbe moko un uka. Koro sani ne jok misieko kono siro gi nyarga. Wan wang'e nyakono ne tan mano ken. Mano ken. Ka japolo wacho roho no oseneni. We walam. Ne lamono to ung'uke dala ka. An gi welo. Japolo ne maku gweno machielo cha uchu- uchwakne uchwakne wenda. Ne ne bak- ma- ma- ma- dhi many gweno gine ne ichwakne gine ne. Manyu gwenda achiel ko imaki kel kaendi. Mondo walos kaka kaka wenda gi nyachiemo. Gimulamo kanyo to onge, wawach adiera, gimulamo kanyo to onge. Nyasaye ma ti madho emoketho wiyi. Makna ugweno ni, makna ugweno, japola wuo kodi. Aneno ni madho njaga morano. Ng'ama omadho njaga? Mitie. Ng'ama omadho njaga? Wacho weche maricho kuoma, an awarora chon. Aswara tikana ni dum nang'o. Ni ng'ato nigi dhako, omera. An aonge dhako. Macha jatich, ang'ama

Atemo ringo gini kisian ka giromo mondo ayud kata jalo tamore. Ana iwinjo magi wendwa item ne in donje udi kik bi. Inyalo ke bichi bichi chamo gi bi e lam. E lam. Ah wa wi ma or magi wendwa. Adhi nyo gima nya Joshua dwaro. Ma nya Joshua.

Donge ibiro ka ibiro lamo. Iwuon aluoro. Iwinjo, iyudo kwa dwa lemo maber. Dawo ne mano oro nyathini kare. Ko- Ah, Abro ah, dok kendo kawuono be. wuondi, ng'ano wuondi. Adhi dok. In iwinjo ka dhawo kode. Calm down. Jogo wuondi. Wadhi lamo. Oh, wuora yaye neno kiwuotho mabor, Mombasa bor. giko ma wadakie ni wuora ling'ane ikoni ng'a mowuotho wuora mowuotho koso nyithindo gi mudho adwa ni ilam ne nyithindo kapo ni ilamo wuon adiera in itika kaka lamo tiwacho ni wuora ok iwe alam iwuotho. mondo alam ang'o mi idonjori e lamba gol Ok ilam- jachien ok ilam lamo makare wuora neno kiwuotho sama ne giwuotho wuora ne wuotho kodgi wuora neno kiwuotho gi nyithindi siro nyo owuok ka wuora nyo kowuok e yo maber Tapani duoge yo maber. Nikech lamo mana lamo wuora, apane ni neno kendo iwuoyo gi nyathi mosironi ni wuon mare nyo pod ohere wuon mare nyo onge kode gi wach to duogo wuora ok ang'e ni bag moting'o cha kende bag mowuothogo apani mombasa duong' bag moro pod biro gi mitoka e bag moro pod biro chien japiko wang' odonjgo en e bag ma wang'e ting' gik ma wuon kaka wuon gi ang' ayude gimoro e wuon amor wuotho kode maber maonge gimotime ineno kowuotho gi wendo wuora ni ing'eyo kaka thagora ing'eyo kaka asesandora siro nyathi maneno nyidwa miero kendo rotiyo kode wuoro dero ka romiyo wuotho gi wendo neno ni wuon mare osesandore hika ni nyo ng'eny kalaora Amen. Amen. mana mani kor gweng Mm. wuora ikele Amen. telne Otore. wadhi wuoyo gik mabecho Otore. mantie Ng'ane nyakwara.

Ma wuoru, an kwaru. Kata kanyo rach. Iwena weya. Eh, eh, aja. Doge chien. Baba, kawuono iwacho- Eh, wera, awuoyo. Koro aweni wach iwuo. Awuo. Aweni wach iwuo. Awuo. Ang' awe weche gi ang'e weche midwa wacho. Koro iwinjo sero. Kasemod dala ka. Kata gokinyi mineno orwako law ma majan. law ma majan morwako ni nogolo go jochiende nogolo go jochiende oriwo e dala ka ja- ka jajuo Mm. iwinja Eh. ok omora ahinya Wa- gima wana nyo- ji- jirani nowinj gima wawacho Eh, eh. yani tich koyit gima wang' ni o joka gine ka obiro ne sukari nodonjo dala gi sani ji okwiny kuma welo aye lipo gi mi- jokotondo donjo ka ni sukari nobiro nyiero minyiero ne pod an serious gi weche mamacho eh sirete bagni